Salam dostlar şu gün blender sapaklarymyzyň sekizinjisi bilen dowam edýäs blender sapaklarymyzyň sekizinjisinde biz edit modda nädip saýlamak görnüşleri bir obýektiň düzümindäki verteksleri edgeleri we faceleri nädip saýlap bolýar şony öwreneris hem ondan başgada select box Select, Circle, Select, Lasso, ýaly beýleki saýlamak görnüşlerini geçeris we iň soňunda aşakdan çykýan menýu barada gürrüň bererin. Onda taýyn bolsak, sapagymyza başlaýarys. Birinji Viewport ekranymyzdaky garaşyň birje minut. Birinji bilen viewport ekranymyzdaky hemme obýektleri A basyp saýlaýas we delete edýäs. We onuň ýerine bir UV sfera çagyrýas. Indi tab bilen edit moda geçýäs. Ýagny short case ýagny gysga ýoly. Object moddan edit moda geçmek üçin tab Tabulasyýasy objekt moda geçýär, tabulasyýasy eýjek moda geçýär. Birinji, birinji, biz häzirki ýagdaýda, mysal üçin, şu werteksleri bir-birden şeýle üstüne basyp, myşkanyň çep knopkasy bilen üstüne basyp saýlap bilýäris. Ýöne üns beren bolsaňyz, men bir werteks, ýagny bir nokady saýlamda, Ikinji nokady saýlasam birinji nokat at men bolýar. Egerde men şu nokatlaryň hemmesini, ählisini saýlasym gelse, onda men Shift-e basylgy ýagdaýda nokatlaryň üstüne basyp saýlaýan. Shift-e basylgy ýagdaýda. Edil şonuň ýaly eýjilerde-de şonuň ýaly. Şu işde basyly ýagdaýda eýjiligiň üstüne basyp, hemme eýjileri saýlap bilýän. Ýa bolmasa feýslerde-de şonuň ýaly. Şifte basyp saklaýan feýsleri şeýle bir-birden saýlap bilen ýa bolmasa islendik ýerden. Indi ikinji Ýene-de wertekslere geçýäs. Indi, eger-de men Ctrl basyp saklap saýlasam, meselem, şu ýerden bir nokaty saýladym. Indi men şul arasyndaky nokatlary, ýagny şu nokatdan şu nokat aralyga çenli hemme nokatlary saýla diýjek bolsam, Ctrl-a basyp saklaýan we şu nokada bassam, şul aralykdaky nokatlaryň hemmesini saýlady. Ýa bolmasa başgaça, şu nokada basyp sakladym we Ctrl-a basýan we aşaky nokady saýlaýan şul aralykdaky nokatlaryň hemmesini saýladym. Edge-lerde-de edil şonuň ýaly. Men meselem şul edge-i saýladym we Ctrl basyp saklan şul edge-i saýlasam şul aralykdaky edge-laň ýagny kenarlaň hemmesini saýlaýar. Ýa-da bolmasa Face-lerde düşen ýaly. Şul Face-i saýladym we Ctrl basyp saklap, şul Face-i saýlasam, şul aralykdaky Face-leriň hemmesini alýar. Indi, indiki ýene-de Vertex modumyza geçýäs. Eger-de men şul çyzyklaň ählisini ýagny şuny krugowoý hemmesini saýlajak bolsam näme etmeli? Alta basylgy ýagdaýda şunakadyr bassam ine üstüden saýlaýar ýa bolmasa alta basylgy saýlap şeýle bassam gapdallygyna ine töweregimdäki hemme nokatlary saýlady ýa bolmasa edge geçýär. Ine, şeýle basyp saklap, alty basyp saklap üstüne basýan çep knopka bilen daş töweregindäki hemme eýjileri saýlady, ýagny hemme kenarlary saýlady. Ýa bolmasa face'lerde de şeýle ýaly. Alty basyp sakladym, face'iň üstüne basýan kenaryndaky hemme face'leri şeýlelikde saýlap bilýän. Indi size indiki görkezjek zadym. Köpçülikleýin saýlamak üçin bize bärde select görnüşlerimiz bar. Ýagny şu myşkajygyň üstüne basyp saklaýas we select box diýäs. Select box ýagny bokslaýyn saýlamak. Ýagny şu bokslary ýeke-ýekeden saýlamak. Bärde biziň tweak tweak bilen select box-yň arasynda Paçti diýen ýaly tapawut ýok. Ýöne select circle bilen select lossda-da birazajyk tapawutlar bar. Onda ine select circle-a geçýäs. Select circle-a geçýäs welin daşynda töwerejik döreýär. Ýagny daşynda togalak döreýär. Şu togalagyň içine girýän Hemme face'leri ýagny ýa-da bolmasa hemme verteksleri biz şeýle saýlap bileris üstüne basyp saklap. Ine, şul aralykdaky face'leriň hemmesini saýla diýibilýär. Bärik basyp atman etdim. S harpy basyp şu töweregi hasam ulaldybam bilýän. Meselem, şul içine girýän töweregiň içindäki hemmesini saýla-da diýibilýän. Myşkamyzyň çep knopkasyna basyp atman etdim. We bärik gelýän we indiki saýlamak görnüşimize geçýän. Select lasso. Select lasso näme? Kompýuteriň myşkasy bilen şeýle aýlaýas we şu ýasan çyzygymyzyň içine Näçe sanak vertex ýa näçe sanak edge ýa näçe sany face girýän bolsa şolaň hemmesini saýlaýar ine şu görnüşde. Ýa-da bolmasa şul aralykdakylary saýla diýibilerin. Ine şeýle görnüşde. Muny edge-lerde-de görkezýän. Ine şeýle görnüşde. Şul eýjleri saýla diýdim şuň içindäki girýän çyzyklaryň hemmesini saýlady ýa bolmasa feýslere deşerin ýa. Ene. Şuň içine girýän hemme feýsleri saýla diýdim. Ählisini saýladyk. Indi bul ikinji saýlamak görnüşimizdi. Indi object moda geçýäs we UV sferamyzy pozýas delete basyp. Indiki Indiki Indi, size häzir şu taýdan çykýan aşaky menýu barada gürrüň berjek. Birinji, Shift A basýas. Bärden bir plane çagyrýas. Indi siz eren bolsaňyz şu plane-i çagyranymdan soň, şu plane çagyranymdan soň aşakda şuny ýaljak menýu döredi. Add plane. Ýagny plane goşuldy. Şunuň üstüne basýan bolýn. Bize size diýýär. Ýagny şu plane-myzyň ölçeglerini görkezýär. Şu plane-myz Şu taýpam iki metr, bu tarabam iki metr, bu tarabam iki metr, bu tarabam iki metr. Indi men şuny şuň üsti bilen ulaltybam bilýän. Ýa-da şeýle üstüne basyp, pozup, meselem, 5 metr bolsun diýbilýän. Ýa bolmasa, pozup 1 metr bolsun diýbilýän. Ýa bolmasa, location, X okunda ýerleşýän ýerini üýtgedibilýän. Has takyk sanlar bilen Y okunda-da üýtgedibilýän.

Ine, şu görnüşiňiz ýaly şu menýu, ýöne şu menýu bir gezek boşluga bir gezek basamyzdan soň şu menýu ýitýär. Şoň üçin obýekti ilki başda döredenimizde şu menýudan nämeler çykýan bolsa, meselem, bir konus alalyň, bir konus aldyk. Ine, başda şu menýuda näme hereket etjek bolsaňyz ilki başda ediň. Ine, bärde, ine, werteksleriň sanyny köpeldip bilersen häzir bärden size has gowy görner ýaly bot açaýyn. Ine, häzir prodýas, Shift A bilen bir konus alýas. Ine, Werteksleriň sanyny köpeldip ýa bolmasa ine azaldybilýäs. Aşagynyň radiusyny ulaldyp kiçeldibilýäs, ýokarsynyň radiusyny ulaldyp kiçeldibilýäs. Çuňlugyny dep, çuňlugyny ýagny uzynlygyny üýtgedibilýäs we Närdeni ýene görkezjek zadymy? Elijni. Şuny view diýip özümize seretýän tarapymyza öwürjek bolsak, view diýýäs, bize bakýan tarapyna öwürýär. 3D kursor diýseň öňki ýarak ýagdaýyna getirýär. 3D kursor barada indiki sapaklarymyzda düşündirip geçerin. Edil ýaňky ýaly location üýtgedip bolýar ýa-da bakýan, aýlanýan tarapyny üýtgedip bolýar. Indiki Toruslar, edil bularam şon ýaly segment sanyny köpeldip bolýar. Segmentlerini, içerki, daşarky segmentlerini sanyny, ýerleşýän ýerini, bakýan ugruny we radiusyny, giňligini, ullagyny, kiçiligini hemme zadyny üýtgedip bolýar. Ine dostlar, şu günki Sapagymyz şundan ybaratdy. Sapaklarymyz size peýdaly bolan bolsa laýk basyň, kommentariý ýazyň. Iň esasam kanalymyza agza bolmagy ýatdan çykarmaň. Indiki sapaklarda görüşýänçek.